Għalkemm l-istess il-mara tara li x-show fil-bidu ta' ħlas ma jfissirx li dakinhar ħa tidħol fil-ħlas, ġieli jaraw ix-show u mbagħad il-ġimgħa ta' wara. Anzi, huwa ħafna iktar importanti li fil-ħlas, fl-istadju ta' ħlas attiv, il-mara tibqa' attiva. Għaliex jekk ħa toqgħod il-ħin kollu fis-sodda, l-uġigħ ħa jinħass iktar. F'dan l-istadju, il-contractions jitqawwew iktar milli semmejna, jibdew jiġu iktar frekwenti u jiżdiedu fl-intensità. Issa f'dan l-istadju jiena nemmen li l-istint tal-omm huwa importanti ħafna.
ħafna. Nilqakom għal episodju ieħor ta' kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandi mistiedna speċjali miegħi. Għandi lil Nadesh li hija midwife u qed nirreferi lejha bħala mistiedna speċjali għax Nadesh kienet qed tassistini fit-twelid tal-uk. li kien twelli speċjali, ovvjament t li huma jkunu speċjali imma kien twelli li ħanejtek kelli xi ħaġa f'moħħi u ovvjament in-natura ippermettiet allura kien xi ħaġa ovvjament għal qalbi u speċjali bqajt niftakru. U l-midwife għad niftakaraw kollu l bil-ġurnata da għana unek u l-podcast. Iwa, vera, kif inti nadiex li għennet. Grazzi ħafna tal-għajt l-istadina tijaj li nitkelmu għawnek l-lunk. Tgħidilna xi ħaġa dwarek? Eh, Jina Nadex, kif qed tajjeb inti, graduajt bħala midwife u bħalissa naħdem id-delivery suite ġewwa Mater Dei. U llum ħan nitkellmu propju kif semmejt id-delivery suite fuq il-ħlas. Fuq il-ħlas.
Ħan nitkellmu ħan nittrattaw żewġ suġġetti għal qalbi ħafna li it-tnejn huma relatati mal-ħlas. L-ewwel wieħed huwa fuq l-istadji tal-ħlas so ħan imxu Ħa niddiskutu propju kif il-mara tibda fil-ħlas u kif jispiċċa l-ħlas. U ħa nitkellmu wkoll fuq il-metodi naturali li l-mara tista' tuża biex ittaffi ftit mill-uġieħ u tħoss aktar komda waqt il-ħlas. Ekku, ekku.
Il-ħlas, il-ħlas meta jibda per se, meta nħoss l-ewwel weġġa? Mela ara d-diskussjoni se titratta il-bidu tal-ħlas, mela s-sinjali u s-sintomi tal-bidu net tal-ħlas. Ħa titratta wkoll fuq l-istadju attiv, ġifiri meta l-uġi mbagħad jirranka. Ok. Ħa nitkellmu wkoll fuq dak l-istadju meta l-mara tibda tħoss ħafna pressure fil-parti tagħha u ikun wasal il-waqt li tibda timbotta u għan itkellmu wkoll fuq dak l-istadju propju ta' twelid. Alright. U l-momenti imminenti ta' wara l-ħlas. Tajjeb? Tajjeb ħafna. Issa, kif jibda ħlas? Mela tajjeb ngħidu illi il-ġisem ikun ilu jipprepara għal-ħlas, tajjeb ma jidħolx fil-ħlas overnight. Ok. u l-mara tkun ilha tinnota xi tibdil f'ġisimha u sinjali u sintomi li qisha l-ġurnata tal-ħlas qed toqrob. U dawn is-sinjali u s-sintomi ħa nitkellmu fuqhom issa. Issa qabel ma ngħaddu għalihom xtaqt nirrimarka illi ehm, is-sinjali u s-sintomi li ħa nitkellmu fuqhom huma normali għal mara illi tkun waslet lejn l-aħħar ta' tqala u tkun qed toqrob lejn il-ġurnata tal-ħlas. Alright. Però l-istess sinjali u sintomi mhumiex mistennija għal mara illi tkun għadha jew fil-bidu ta' tqala jew inkella tkun għadha ma lqietx is-36 ġimgħa. Ir-raġuni hija minħabba r-riskju jew ta' korriment jew inkella ta' twelid qabel iż-żmien. Alright. Allura f'dawn il-każijiet aħna dejjem nissuġġerixxu li l-mara jekk tħoss xi sinjali jew sintomi titkellem mal-professjonist jew mal-professjonista li tkun qed tieħu ħsiebha. Ekku, jekk tħoss daw is-sintomi li normalment ikunu assoċjati mal-ħlas. Eżatt, eżatt.
U li jkun qabel iż-żmien. Ekku.
Tajjeb.
Issa, Qabel ma nkomplu niddiskutu da li għandna f'moħħna llum, xtaqt ukoll ngħid illi kull mara u kull koppja tgħaddi mill-ħlas b'mod uniku, l-esperjenza tkun uniku għaliha. Jiġifieri għalkemm hawnhekk ħa nitkellmu fuq stadji, imma fil-verità jaf il-ħlas tant jgħaġġel illi lanqas ikun hemm forma ta' stadi. Ta' stadi istrekku. Ġifieri l-mara ma tibdix taraf milli ma stadju qed tgħaddi. Mhm. Tajjeb. Jista' jkun ukoll illi xi wħud mill-informazzjoni li ħan iddiskutu llum ma tapplikax daqshekk għalija taħseb għaliex ehm, għandha pjanata ċesarja. All right, hekk hu.
Minħabba raġunijiet mediċi. Issa li xtaqt ngħid huwa illi għalkemm wieħed ikollu ċesarja pjanata, it-tagħlim fuq il-ħlas normali mhu xejn mitluf. Hekk hu. Għaliex fil-verità il-mara tista' tidħol fi ħlas spontanju qabel iċ-ċesarja ma sseħħ, allura tajjeb tkun taf xi jkun qed jiġri. X'ikun il-proċess, hekk hu. Tajjeb. U nimmaġina illi, għax inti semmejt kull bejt ikun uniku, fil-verità naħseb anke mara li tesperjenza bert it-twelid. It-tieni, eżatt.
iktar minn darba ikunu differenti. Jiena ngħid għalija l-esperjenzi kienu kompletament differenti. Għandna kif nitkellmu qabel. Jiġifieri u nimmaġina li jekk nerġa' xi darba ngħaddi minna, ħa tkun differenti minn daw it-tnejn. Jiġifieri hija xi ħaġa kważi bħad DNA, one for each baby, one for each mother and baby. L-ewwel il-ġisem dak iż-żmien ikun differenti mill-ġisem ta' tliet snin qabel, eżempju, jew inkella ta' sena qabel, u l-baby huwa differenti, mhm. il-pożizzjoni tal-baby tkun differenti, mhm. ġifri kull ħlas huwa differenti, anka fuq l-istess mara. Tajjeb? Yes.
Issa, X'inhuma s-sinjali, is-sintomi tal-bidu tal-ħlas? Issa tajjeb ngħidu li meta mara tara dawn is-sintomi jew tħoss dawn is-sintomi illi ħa nitkellmu fuqhom, tkun fil-bidu tal-ħlas, jiġifieri ma jfissirx illi ħa tidħol fil-ħlas attiv illum bilfors jew inkella għada bilfors. Għandna nagħtu ftit ċans sakemm il-ħlas jirranka. Ok. Tajjeb. Uħud mis-sintomi huma uġigħ fid-dar, skumdità fid-dar, dardir jew inkella anka vomiting jista' jkun ukoll, diarrhea. Issa, il-Brexin Hicks li tkun ilha tħoss l-omm, dawk isuqu ġieħ irqiq mid-dar għal quddiem, għax ħafna mid-drabi lejn l-aħħar il-mara tibda tesperjenzhom, jibdew jitqawwewlha meta tidħol fil-bidu tal-ħlas. U din id-darba ma jiġux għal siegħa, sagħtejn u mbagħad jiefqu, din id-darba jiġu, jibqgħu hemmhekk, jibdew jiżdiedu fil-frekwenza u jibdew jiżdiedu fl-intensità. All right.
U l-omm tibda tinduna fejn, eżempju, l-ġimgħa l-oħra kelli waħda f'siegħa u mbagħad waqaf kollox, jew tlieta f'siegħa waqaf kollox, illum li bdejt fil-bidu tal-ħlas ġew tnejn, tlieta f'għaxar minuti u komplew, komplew jiġu regolari. Is, eh, il-Brixton Hicks, per eżempju, jista' jagħti l-każ illi jkun hemm xi ħadd illi pereżempju tiġuh kull ħames minuti. Għamel sija, jew forsi satej, u mbagħad waqaf kollox għax ġili smajta, miex daqse komuni, ma ġili smajta. Jista' jkun,
fil-fatt il-ġisem jibda jipprepara kif edna minn ġimata l-ħlas u dal-Brexton Hicks li nsejħulhom in lay terms false contractions okay. jibdew propju minn ġimgħat qabel għalfejn jidulhom false għax jiġu tik qisu ħjiel li ħajibda l-ħlas ekku u jieqaf kollox fil-verità. Mhm. Sinjal ieħor qabel mal-bidu tal-ħlas hija tibdil fiż-żaq tal-mara. Mm. Tibda tinnota illi jissu il-baby niżel iktar. Inqatat l-isfel.
Inqatat l-isfel, eżatt. Tibda tħossa iktar komda biex tiekol u biex tieħu n-nifs għax issa l-baby niżel l-isfel. Imma aktar diffiċli biex timxi. Il-laħwa mela x'inhu?
Tinżel eh, fuq l-irkoppa, tagħmel l-eżerċizzju. Mhm. U fil-verità ma huwa bżonn jusa li il-mara biex tidħol fih las huwa importanti li r-ras tkun niżlet l-isfel. Eżgur, dik naħseb jiġri jekk meta r-ras tal-baby tkun ġiet engaged ngħidula naħseb u daħlet fl-adam tal-pelvis. All right, okay. All right. U apart il-Braxton Hicks, Iġi li jkun hemm xi tibdil fid-discharge u x'hekk. Iġiwa, jista' jkun illi anka fil-bidu tal-ħlas l-omm qabel ma tidħol fi ħlas tibda tinnota li discharge qed tisfija qed tiżdied. Ok.
Imma fil-bidu tal-ħlas ġieli n-nisa jaraw dik li tissejjaħ show li tkun tisfija konċentrata, mhm. iktar maquda, mhm. tkun daqsxejn heavy u kol, bil-ħjut irqa ta' dem. Mhm. Tajjeb. Imma għal-kem l-istess il-mara tara di show fil-bidu ta' ħlas ma jfissirx li dakinar ħat idħol fil-ħlas. Ġieli jaraw show un-bat il-ġimgħa ta' wara. jitlu fil-ħlas. Ikonna każijiet ukoll fejn jaraw ix-show u dakinhar stess jitlu fil-ħlas. Mhm. Però xejn mu garantit. Fil-fatt għal daw ir-raġunijiet, fil-bidu tal-ħlas il-progress ikun slow u fil-fatt għal din ir-raġuni aħna nissuġġerixxu illi l-om sakemm tkun komda tiqpa' d-dar. All right.
Għaliex ma tagħmilx sens li tiġi minn kmieni l-isptar. Għandha tieħu l-opportunità, timmobilizza, tibqa' well hydrated, tkompli bid-dieta tagħha mhm. normali u tkun fl-ambjent tagħha tkun mhm. iktar komda. Aħna ngħidu illi il-mara għandha tiġi l-isptar meta jitqawewla sew l-uġieħ u ma tibdix tikkopja sew. Alright. Kollha tħoss li għandha bżonn xi mediċina mhm. biex tgħinha taffi l-uġieħ. Mhm. Għanda tiġi wkoll l-isptar meta ma tibdix tħoss il-baby jiċċaqla jew inkella tara illi tkun biddel jew ikun biddel il-pattern tiegħu taċ-ċaqli u tad-daqqiet. All right. Meta tibda tara xi demm illi jkollha bżonn tbiddel il-pads għax tibda iċċappas il-qalziet sewwa.
Jew inkella meta jinfaqa' l-ilma. Okay? Mhm. Għax hawn min jibda bil-ħlas mhux bil-contractions, jinfaqa' l-ilma u contractions ma jkunx hemm. Eħe, all right.
F'dal-każ tal-ilma, s-sinjal tal-ilma mhu xejn emerġenza, sewwa, tista' tinħasel, tista' tipprepara l-affarijiet bil-mod, il-mara, u tiġi tiġi bil-mod l-isptar. Ġifieri ma jkunx hemm xi ħin minn meta jinfaqa' l-ilma sakemm jitwelled il-baby jkun hemm xi ħin partikolari? Le, m'hemm xi ħin partikolari, imma aħna qisu ngħidu li within 4 to 6 hours l-uġieħ minn wara li jinfaqa l-ilma mhm. għandu jirranka daqsxejn. All right.
Tajjeb.
Mbagħad l-om tibda tiġi ftit ftit l-isptar meta hi ma tkunx qed tħossha komda. Jiġifieri fil-verità sakemm ma jkun ixie messaġġ dan li bdejt issemmi ta' dimija. Jew li l-baby f'daqqa waħda waqaf jiċċaqlaq. Ekku. Meta jkun meta jkun beda l ġieħ ftit id-dar. U ovvjament l-om qed tibda tirrealizza x'in ħanejtek jiena meta dejt minna, meta beda l ġieħ id-dar jisa kalbidu bda tgħid ma tgħid vera u Brixton Hicks, ġifieri jisek dum tistenna. Hemm hemm xi ħaġa li tista' forsi jkun tagħmel, pereżempju jekk tintefa' f'banju toqgħod kwieta, relax. Jekk ikun false labour jieqaf? Jekk ikun false labour ħa jieqaf. Ġieli anke meta tieħu żewġ panadol, paracetamol, plain paracetamol, xejn mediċina miżjud magħhom. Wara ftit jieqaf jekk ikun false, jekk ikunu false contractions, jekk ikunu true ġieli anke l-paracetamol lanqas. lanqas jibda jaħdem fil-verità. Ekku, ekku.
F'każ ehm, li il-mara ma tkunx ċerta jekk mhm. għandix ehm, tiġi tiqpa d-dar jew inkella tiġi l-isptar, tista' titkellem mal-professjonist jew l-professjonista illi tkun ħadet siba waqt it-tqala ħalli tiġi gwidata dwar x'għandha tagħmel. Jew inkella għax id-delivery suite miftuħ 24/7 tista' tiġi ċċempel l-isptar u titkellem ma' midwife ħalli tgħidilha eżattament x'għandha tagħmel. Issa ħafna mid-drabi meta l-omm iċċempel aħna niggwidawha dwar x'tista' tagħmel biex iħossha aħjar anke d-dar. U l-ewwel ħaġa li ngħidulha, importanti li jekk tħoss il-bżonn li tistrieħ, tieħu l-opportunità biex tistrieħ. Hekk hu. Imma importanti ħafna illi żżomm ruħha attiva. Tajjeb, tmur mixja jekk tkun matul il-ġurnata, tuża il-bird ball jekk ikollha l-bird ball, tkompli bl-eżerċizzji li kienet tagħmel waqt it-tqala. All right.
Tuża n-nifsijiet, tieħu nifsijiet fondi minn imriħira u fit-tul. Mhm. Kif qed tajjeb inti tista' tieħu banju sħun, importanti mhm. li ma jkunx sħun esaġerat. Mhux jaħraq ikun tajjeb.
Għax is-sħana toffri ftit comfort. Iva, Imma iva.
mhux li jkun eżatt li jaħraq iżejjed. Eżatt.
Tista' tagħmel użu mill-hot water bottle mhm. jew inkella heat packs fuq dara jew fej fej tkun qed ħossa skomda. Mhm. Tista' tgħid anke raġel biex jagħmilha xi messaġġ eżempju ġo dara ħafna drabi l-ommijiet jikkomplejnew ħafna bluġieħ fid-dar. Iva.
Maċ-ċinturin tad-dar mhm. u messaġġ jew inkella continuous pressure fuq id-dar setejn ħafna. Tajjeb. Tajjeb. L-użu tal-essential oils tieħu l-opportunità kif qiegħda d-dar forsi tqabbad xi diffuser bil-lavender once li tiġi l-isptar, diffusers ma jistgħux jintużaw. All right. Tajjeb, però hemm metodu dwar kif jistgħu jintużaw. Tista' preżempju tagħmel xi taqtir hawnhekk? Tistgħu tagħmlu xi taqtir jew inkella eżempju nxarbu face cloth jew inkella xi maqtur u nagħmlu three drops eżempju tal-lavender fuq il-face cloth. Tajjeb ħafna.
U dak meta jinfaqa' l-ilma hemm xi gwidi, pereżempju għax ġieli ovvjament meta l-ilma jiġi bħala gax u ma mhux ħajkun hemm dubju li hu l-ilma. Eżatt. Imma ġieli jiġi ftit ftit. Ftit, eħe.
Ġieli meta l-om ma tkunx ċerta ara meta ċempel u tgħidilna ħassejt gax kbir ta' ilma. Om tmort il-bathroom baqa' nieżel qisu li ma tibdix tikkontrollah. Hemmhekk ikun infaqa l-ilma. Tajjeb, però eħe ġieli ġieli jkollna każ fejn l-om eżempju tkun libsa carefree tmur mhm. il-bathroom u ssib il-carefree mimlija kollha. Imma tgħid din tisfija għax żidet li tisfija u inkella għax ilma. Ħafna mid-drabi nissuġġerixxu li tgħodda xejn la ġemba fuq is-sodda. Mhm. Tbiddel qabel ma tagħmel dan, tbiddel il-carefree, tilbes pad, tagħmel sija la ġemba, once li tqum biċċa qliq jekk ikun infaqa' l-ilma ħafna drabi jinżel f'ammonti iktar milli tkun sabet. Alright. U hemmhekk tikklarifika illi vera ikun infaqa' l-ilma. Jekk imma tiqpa' inċerta, dejjem għandha tiġi l-isptar. L-iktar, l-iktar jarġaw jibatu għajdu nisma mux l-elma. Għax aħjar ek, aħjar uff mill-li jaħ. Ekku.
Aħjar mill-li ikun, għax nimmaġina jkun għaw minn jinfaqa l-ilma u l-ġiħ literalment ma jibdix waħdu. Iwa, iwa, għax l-ġiħ war li jinfaqa l-ilma jista jgħamil erba u sa sitt sijad biex jirranka daqxejn. Jista ma jibdix lanqas. Il-laħwa, u meku kunem bżon. Ikonna bżon li nużaw il-sintosin on drip, il-hormon il-drip biex nistimulaw il l-uġigħ. Ħafna drabi imma jibda jirranka waħdu. Tajjeb, tajjeb ħafna. L-omijiet m'għandhomx jaqtaw qalbhom li l-uġieħ mhux ħajġi, għax jekk naħsbu li mhux ħajġi vera ma jiġix imbagħad. Mhux hekk, mhux hekk, eżatt, vera, vera. Mela, L-istep li jmiss li morru l-isptar qegħdin labor u ġieħ li maħniex nissaportu issa. U ħafna drabi jkun f'dak il-mument fejn jibda l-istadju attiv tal-ħlas. Meta l-uġieħ jiżdied, jiżdied fl-intensità, ehm, jiżdied fil-frekwenza. il-mara tibda anka tħoss ħafna ħafna pressure fil-parti tagħha għalfejn għax issa r-ras il-contractions ikunu għenu li l-ras tat-tarbija tinżel iktar fl-għadam tal-ġenb, fl-għadam tal-pelvis, u r-ras propju tkun qed isserraħ fuq il-warani. Tajjeb. All right.
Allura ma kull weġġalhom li tibda tħoss Dik il-weġgħa ħa tikkrea iktar pressure bejn ir-ras tat-tarbija u l-warrani. Tajjeb? Ikun hemm punt fejn anke l-omm tibda tħoss il-bżonn li tibda timbotta. All right.
Imma sakemm il-midwife ma teżaminahiex u tgħidilha li l-għonq tal-utru miftuħ kollu, ġveri jkun tela kollu jkun infetaħ 10 cm, mhm. il-marra għanda tipprova ma timbuttax taqsek, tajjeb. All right.
U bat once li tkun 10 cm il-marra tista' tibda timbutta. Aħna ngħidu għandha tisma' minn ġisimha, ġveri jekk ġita weġa u xtaqet tistrieħ f'dik il-weġgħa, tistrieħ, jekk kollox ikun miexi sew. Jekk ġita weġgħa u għandha l-bżonn li timbotta, għandha timbotta. Tajjeb. Tajjeb ħafna.
U meta ngħidu active labor, meta jibda dak l-uġieħ, dak l-uġieħ jista' jibda pereżempju anka jekk tkun għandek miftuħa wan jew ħafna drabi jibda iktar meta pereżempju tkun miftuħ iżjed active labor. Ara, active labour ħafna mid-drabi jibda meta l-uġigħ jitqawwa sew sew sew u nibdew naraw progress. Tajjeb. Però ġieli jkollna ommijiet fejn ikunu one centimeter dilated jew inkella two centimeter dilated u jesperjenzaw l-istess uġigħ. All right. Però xorta jkunu għadhom fil-bidu tal-ħlas. Il-ħlas attiv jibda meta jibda jkun hemm progress. Meta tibda tmexxi u l-ġisem qed jinfetaħ. U jiena naħseb li l-baby, in-natura fil-verità, il-fatt li jkun qed jinżel 'l isfel u jimbotta fuq li warrani, kollu huwa proċess biex jgħin li jinfetaħ is-cervix fil-verità. Jiġifieri kollox jimxi id f'id. Eżatt. Fil-fatt, il-progress mhuwiex biss, ma jirreferix biss għall-progress li jiġri ma' l-għonq tal-utru, meta l-utru jiġi iktar 'il quddiem, jiġifieri jibdel il-pożizzjoni tiegħu, jirqaq, bħala konsistenza jiġi iktar soft ħafna, jinfetaħ ten, mhux dak biss bħala progress għandna nagħtu każ, imma r-ras tal-baby wkoll. Inutli l-għonq tal-utru jinfetaħ u r-ras terpa' 'l fuq. Tajjeb? Kollox jaħdem id f'id. Jiġifieri l-pożizzjoni tar-ras ukoll hija importanti. L-ormoni fil-ġisem tal-mara ukoll jitqies bħala progress għaliex l-oxytocin jibda jiżdied. Tajjeb. Okay. U hemm hu meta l-mara tidħol fi ħlas attiv, meta dan progress kollu id fit jimxi. All right.
Okay. Ġibri jibda jizdit il-hormones li automatikament ħajżit il-contractions, ħajżit l-ġieħ. Eżatt, u l-contractions jimbuttaw ir-ras l-isfel kollox biex is-cycle. Ekku.
U meta ma jkunx hemm biżejjed contractions kif qed tajjeb inti mbagħad jingħata iva. Id-drib li ħajamel l-istess xogħol. L-istess xogħol, eżatt. Tal-oxytocin, u xek.
Ekku, eżatt.
Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna. Ehm, rigward l-active stage of labor, nimmaġina u għaparti li naflu kol tissuġeru għam, li l-mara tibqa active kem jista' jkun. Ekku, dak kollu li semmejna fil-bidu għal-bidu tal-ħlas japplika wkoll għall-istadju attiv tal-ħlas. Anzi huwa ħafna iktar importanti illi fil-ħlas fl-istadju tal-ħlas attiv il-mara tibqa' attiva. Għaliex jekk ħa toqgħod il-ħin kollu fis-sodda, l-uġigħ ħa jinħass iktar. Veru.
Tajjeb.
Once li il-mara tqum mis-sodda sempliċement anka tmur sal-bathroom biex tgħaddi pipi. Ħa tħossha ħafna iktar aħjar. Din tal-PP huwa punt ieħor li xtaqt insemmi, minħabba illi il-bladder jiġifieri il-borża tal-PP meta tkun mimlija bil-PP speċi ta' tibda tikkompeti mar-ras tal-baby, huwa importanti li waqt il-ħlas, waqt l-istadju attiv ta' ħlas, huwa importanti li l-mara tmur il-bathroom u tgħaddi PP kemm jista' jkun. Ħalli l-borża tal-PP ma timpedix li r-ras tat-tarbija tinżel. Tajjeb, għax jekk ħa nħalluha mimlija, ir-ras tal-baby ħa tiqpa' 'l fuq. L-allu kemm interessanti di, alright. Plus li l-omm tkun qed tixrob ħafna iktar ilma, idealment tixrob ħafna iktar ilma waqt il-ħlas, so ħa jaqbad iktar PP. Ekku.
U ħafna mid-drabi li dan huwa fatt, aħna waqt il-ħlas ħafna mid-drabi nibdew nimmonitorjaw it-tarbija. Allura l-mara jkollha żewġ probes magħha bil-wire, forsi jekk ikun hemm bżonn anke f'dal-każ nagħmlu id-drip, allura qisha l-omm tibda taqta' qalbha tmur il-bathroom, tibda tgħidha x'se tneħħili dawn, irrid inġorr miegħi dawn. Imma importanti ma nistħux nitolbu biex inneħħu kollox u mmorru l-bathroom. Hekk hu.
Għaliex huwa importanti ħafna. Eżatt, u xi kultant anke forsi biex tbiddel il-position għax forsi jinna iva. l-ewwel titlob il-ballun. Ma tgħidilha. Iva, tibda tistħi.
Ma mbagħad tgħidek tibda tistħi tgħid ma jaħa nerġa' ngħidilha għal xi ħaġa oħra issa, ma importanti għax issa tinfetaħ is-sodda u toqgħod bil-qiegħda, ġifieri. Il-mara taħseb li ħantu aktar xogħol il-midwife, imma fil-verità il-midwife tieħu gost bihom dal affarijiet. Vera, jena notajta fik dik, dejt tuħu gost jim dejt nitolbok isma ħan niprofa ek, iva, iva mela. Iva, għax iktar ma niprovaw, iktar ma nkunu attivi waqt il-ħlas, iktar ħanaġu l-proċess, ħanejnu l-proċess. Jek ħanuqodu fis-sodda, il-proċess ħajdum. Nkun tajjeb.
U jiena kont ħassejt importanti ħafna wkoll li kienet differenza wkoll bej żewġ labors, għax peress li l-ewwel wieħed kont bl-epidjuri l kont awtomatikament fis-sodda, ir-raġel ħad iktar relax u bil-qiegħda. Is-sapport tar-raġel. Is-sapport tar-raġel huwa importanti ħafna. Illa ħol, anka li sempliċement jafaslek il-hot water bottle ma darek jew kultant jagħmilek messaġġ, anka li jitfa' idejh fuq ix-shoulders tal-om, L-isma jingħataw, ovvjament, ma jistax jieħu biċċa mill-ġieħ għax hemm British li jkollhom ħafna ġil li kieku jitħajru jagħmlu. Dak il-ħin xi jaraw il-mara tbati jitħajru joħdu l ftit mill-ġieħ imma ma jkunux jistgħu. Ekku. Huwa importanti mill-bidu tal-ħlas imma bejn il-ħlas attiv u bejn l-istadju tat tranzazzjoni tal-ħlas mhm. huwa importanti ħafna s-sapport. Issa, it-tranzazzjoni tal-ħlas mhm. huwa l-istadju li jmiss li ħa nitkellmu fuqu. Okay. U ħafna drabi f'dan l-istadju il-contractions jitqawwew iktar mill-li semmejna, jibdow jiġu iktar frekwenti u jizdiedu fl-intensità. Iktar mill-li semmejna. Mhm. U għawnek il-mara tibda tħoss li qisha titlef il-kontroll. Tajjeb u trid kollox fejn ma riditx l-epidural, trid l-epidural. Dak il-ħin li U ma jkunx biss il-luġieħ li jibda jagħmilha sko vera verament skomda, imma hemm ukoll element tal-pressure għax issa l-ras l-isfel hemmhekk. u ma' kull weġgħa r-ras qed tagħfas fuq il-warrani, allura dejjem ħa tħoss dak il-bżonn ma' kull weġgħa li trid titqanża, li trid timbotta. Allura apparti l-uġigħ irrid nikkontrolla wkoll dan il-feeling. U hemmhekk fejn jidħol is-sapport. Ħafna drabi il-midwife ħa tgħidilha li dal-istadju ħa jgħaddi fi ftit ħin, importanti li żżomm kalma u tibqa' sana u jgħaddi. Tajjeb. Xi kemm idum dan it-transition? Ovvjament dan qed ngħidu on average, għax dak kif qed inti tajjeb kollox, kulħadd ikun differenti. Kulħadd ikun differenti. Naħseb hawn minn qas kważi jgħaddi minnu għax ġieli Eh, inti tenni iva, da. Eżatt, eżatt, ġili laqas nindunaw li l-mara tkun għaddit minnu tant kemm jaġġel il-ħlas. On average jisek laqas jista' tajt għaliex ukoll jiddependi skont mill-mara kemm tkun attiva, skont il-pożizzjoni tar-ras, għax jekk ir-ras tkun iżlet f'pożizzjoni ideali, allura t-tranżazzjoni tal-ħlas ħa tgħaġġel iktar ħafna mid-drabi. U nindunaw li qisu spiċċa dan l-istadju għax l-omm tibda tħoss imbagħad il-veru bżonn li timbotta. Li timbotta. Mhux ġast il-pressure hemm isfel imma tħoss il-bżonn li timbotta. U ħafna drabi dak il-ħin il-midwife teżamina l-omm u malli jsibha ten centimeter miftuħa ġifieri l-għonq tal-utru jkun tela' kollu ma jkunx għadu jinħass on examination tkun qed tinħass ir-ras biss. Il-laħwa. U mbagħad l-omm tibda tibda timbotta. U nibdew naraw progress, nibdew naraw ir-ras ġejja bil-mod bil-mod, ħafna drabi ninkuraġġixxu il-missier jiġi jara ftit biex anka lila jimmotiva jidila vera vera ġejja u tkompli timbotta. U fl-aħħar il-baby jitwil. Naħseb dik hija l-iktar ovvjament inkunu tinħossu kollox aħna l-ommijiet, imma li ma tkunx tista' tara Jiena niftakar inti kont tgħid li vera u xaru hija ħossa. Eħe, għax ukoll. Għax it-tifel tiegħi kellu ħafna xar.
Vera kellu ħafna nokla.
Imma il-fatt li ma tkunx qed tarix id-darba rajt ritratt maret il-raġel dak dak miftuħek, ġifieri. Mela, mela, mela.
Għax kol qed ħoss Ma ma tkunx qed tirrealizza fil-verità x'inhu jiġri. Eh, ekku, fil-verità dak li mbagħad nibdew naraw waqt li resku niżla, dak ikun il-bird kanal minn fejn irid jgħaddi. L-għonq tal-utru jkun tela kollu. Umbagħad ġifieri ma jkunx involut, ikun 10 centimeters miftuħ, tajjeb. Imbagħad jibda nieżel ftit ftit sakemm għand imit li jitwieled. Issa f'dan l-istadju jiena nemmen li l-istint tal-omm huwa importanti ħafna. Aħna vera niggwidaw l-omm fi x'ħin għandha tonfoħ u fi x'ħin għandha timbotta. Imma huwa importanti li qabel ma jasal ir-ras qabel ma tasal f'dan l-istadju fejn l-istadju tal-aħħar litteralment push. Okay. Il-mara għandha timxi ma' dak li qed jgħidilha ġisimha. Mem xejn jew ħadd aħjar minn dak li hi tkun qed tħoss, jiġifieri għandha timxi ma' dak li hi tkun qed tħoss. Mill-istint.
Mill-istint.
Tajjeb, fil-maġġoranza tal-każijiet f'dan l-istadju, l-omm li għandha bżonn huwa fiduċja fiha nnifisha, determinazzjoni, is-sapport ta' min qed ikun qed jakkumpanjaha waqt il-ħlas, u l-midwife biex tassistiha fit-twelid tat-tarbija. Il-midwife se tkun qiegħda hemmhekk biex tara li kollox miexi normal, u biex ultimately il-koppja tgawdi l-mument sabiħ tal-ħlas tat-tarbija tagħhom. Ikun rewarding ħafna, vera l-aħħar mumenti jkunu ta' tbatija kbira. Eħe, l-aħħar mumenti the most challenging I would say għax kemm l-omm u kif ukoll il-missier għax il-missier tajjeb illi ninkluduh mhm. ukoll fl-istorja ikunu ejjew it-tnejn li huma. Ekku. Fuq l-omm l-uġigħ ħa jkun ħa jkun fuqha nnifisha, imma l-missier ma tantx ikun qed iħoss ħlief jara. Jiġifieri s-sapport m'għandux ikun biss lejn lejn il-mara, għandu jkun lejn ir-raġel ukoll. Għax finalment l-esperjenzi hija mhux tal-mara biss imma tagħhom jew inkella ta' min qed ikun qed jakkumpanja wkoll il-mara. Hekk hu.
U jiena nammira ħafna s-sapport li tagħtu intom. Hekk fl-aħħar naqra jkun xi ħaġa. Ejjejja ħa tara l-baby jaħasra l-aħħar naqra fadallek vera. Il-motivation tant tkun kbira li bot at some point hekk ejja minn hemm ħa naraw. Ovvjament jekk pereżempju

Eħwa, moment sabiħ. L-aħħar momenti automatikament jinara eh, kemm kull ħlas li nassisti l-aħħar momenti automatikament jisa l-motivation tiżdied minn kulħadd, minn kull min ikun fil-kamra, x'mument sabiħ ħafna. Moment intimu, moment uniku wkoll għax ta' qabel ma jif anke jekk ikollok it-tieni u t-tielet, ta' qabel mhux ħa jkun l-istess Ekku. bħat-tieni jew it-tielet, ħa jkun differenti żgur. Ħa nżemmi naqra punt li ħafna parents, ommijiet fil-verità, jinkwetaw. Ħafna ommijiet jinkwetaw li waqt il-pushing ħa jagħmlu pupu.
jinkwetaw għaliex aħna ngħidulhom. Aħna anka waqt il-classes u kif jitalmu meta jmorru l-parent craft. Aħna ngħidulhom huwa l-istess feeling, l-istess feeling tal-koko. U veru.
U hekk hekk dak dak il-feeling irid iridu jagħmlu koko biex toħroġ ir-ras tat-tarbija ultimately. Issa, daqsxejn koko, billi joħroġ daqsxejn koko, mhu ħa jiġri xejn, tajjeb, aħna ara kemm naraw, jiġifieri, kollox ħa jkun mgħotti, jiġifieri. Jiġifieri m'hemm xejn tant kwiet u jekk tiġrilek la ħa tkun l-ewwel waħda u lanqas l-aħħar waħda. Sewwa. Però ħafna jimmaġinaw illi ħa jagħmlu ħafna koko wkoll. Fil-verità ma jkunx il-każ, tajjeb? Tkun daqsxejn żgħira mal-bidu ħafna drabi tal-imbuttar u mbagħad jieqaf. in-natura dik li titlob u mbagħad jieqaf għax ikun irid joħroġ il-baby. Ikun irid joħroġ il-baby.
Tajjeb, jiġifieri kollox kollox minn natura. U l-pushing fil-verità jrid ikun isek Isek qed tagħmel kokot, tibbotta fuq il-patata. Eżatt, eżatt.
Aħina niftakar fil-kbir kont bdejt nipprova nbotta fuq quddiem. Le. Um, le, fil-fatt aħna nigwidawhom ngħidulhom illi la fuq l-onq Mhm, tajjeb. La fuq il-wiċċ li jridu jużaw huma l-abdominal muscles, il-muscles taż-żaqq, biex jibbuttaw daqs li kieku ħajamlu koko. L-istess feeling, l-istess proċess. U naħseb kieku kellha omm toqgħod f'pożizzjoni l-istess pożizzjoni tat-toilet imma ovvjament fuq is-sodda. Iva. Il-gravità ħatejn iżjed. Il-gravità ħatejn iżjed u ġieli anka l-istint li trid tagħmel koko ħaj jiżdied għax inti tkun f'dik il-pożizzjoni fil-fatt aħna llum il-ġurnata inqatet it-trend li l-omm il-mara titqanżaħ timbotta fuq dara għaliex fuq id-dar L-istess, l-istess jekk inti tkun mimduda fuq is-sodda ħafna drabi ma tħossx dak il-feeling li għandek bżonn tagħmel kokó. Ekku, ekku. Il-feeling tħossu jew eżempju tkun miexja, jew eżempju tkun bil-qiegħda, ehm, jew eżempju tinżel kokka, dak li tħoss. Veru.
Fil-fat aħna ninkuraġġuhom li jbidlu l-pożizzjoni, ma joqogħdux fuq darhom, tajjeb, U joqogħdu eżempju jew fuq il-koppithom jew inkella bil-wifqa, tajjeb, jew la ġenbha wkoll, l-aqwa li mhux fuq id-dar. L-isptar Mater Dei ma jidhirlix li hemm imma inti tista' tgħidli iktar milli ngħidlek jiena. Hemm aċċess biex twellaġ ġo banju? Issa, Banji għandna, però jistgħu jintużaw biss waqt l-istadji l-oħra tal-ħlas li semmejna. Waqt li l-omm tkun qed timbotta, ħafna mid-drabi l-omm tiġi inkuraġġuta li toħroġ mill-banju mbagħad u tibda timbotta f'pożizzjoni li tixtieq barra mill-banju. Tajjeb. Tajjeb.
Tajjeb ħafna. Wara li jitwieled il-baby nkunu wasalna fl-aħħar stadju tal-ħlas issa. Fl-istadju imminenti ta' wara l-ħlas fejn tkun issa trid toħroġ is-sekonda, il-placenta bl-Ingliż tajjeb. Dik li narawha żejda, ma dik li narawha żejda u kera miskina. Iva ħasra. Uħut mill mill-missirijiet ikunu interessati fiha ma jkunu jridu jieħdu ritratt imma l-om ħafna drabi ma tkunx trid tara. Imma tilab ir-wol importanti ħafna waqt it-tqala għaliex mingħajra it-tarbija ma tikbirx. Ħafna mid-drabi il-proċess ta' twelid tal-placenta jieħu ftit minuti mhm. wara wara l-ħlas u ħafna drabi toħroġ b'mod spontanju, b'daqsxejn assistenza mill-midwife, u billi timbotta ftit żgħira l-omm. Taħsbux li xi imbuttar bħalma l-mara tkun għamlet biex ħarġet it-tarbija. Il-placenta ma jkollhiex għadam, tkun żgħira, allura ħa toħroġ anke b'two jew three pushes, tajjeb. Qabel ma ħafna drabi ninkuraġġixxu l-omm tibda timbotta, il-midwife ħafna mid-drabi tiċċekkja li l-utru qabad triqtu lejn l-għadam tal-pelvis, tajjeb? Ukoll tibda tinnota li t-tul viżibbli tal-kurdun żdied. U dak ifisser illi l-plasenta tkun inqalgħet minn mal-ħajt tal-utru u bdiet triqitha 'l isfel lejn lejn is-cervix, lejn l-għonq tal-utru u eventually lejn il-birth canal biex toħroġ għal barra. Ekku.
Tajjeb.
Issa, ikun hemm f'każijiet fejn il-placenta tkun daqsxejn rasa ibsa, tajjeb u tiqpem ġew, ikun hemm każijiet. U f'dan il-każ ħafna midrabi l-midwife jekk l-om ikollha ħsieb li ħatredda, ħafna drabi tinkuraġġixxiha biex tibda tredda. Ok, biex forsi tistimula through the hormones nimmaġina. Through the hormones u il-hormones ħajaffetwaw l-utru ikompli jaħdem biex il-placenta tinqala.
Ok. Tajjeb. U ħafna drabi wkoll tinkuraġġixxiha timxi tmur il-bathroom tipprova titqanżaħ daqsxejn. Għax bħalma l-baby ħanajnuh bil-gravità meta niċċaqalqu, l-istess il-placenta. Tajjeb, tinsiex dawn meta ħajinqala l-placenta trid tinżel l-isfel biex eventually toħroġ.
Ekku. Ħafna mid-drabi toħroġ waħedha is-sekonda. Imma f'każijiet li tiqpa twebbis rasa, il-midwar fi kollha bżonn tinforma lit tobba biex biex joħorġu il-placenta b'mod manwali. Orrejt. Tajjeb. Ħafna drabi din il-proċedura biex inżommu l-om komda dejjem nagħmluha taħt il-loppju Allura jkollna bżonn immorru fit-teatru. All right. Tajjeb.
Meta tgħid l-oppju torqod kollha jew raqduha nofsha xorta jew Ehm. l-oppju lokali? Mhux neċessarjament torqod kollha, ehm, l-oppju tipo ta' epidural jew All right. jew spinal.
L-aqwa All li ma right. tibdix tħoss mill-qatt Mill-qatt l-isfel, ma- Ma tajjeb. jkollix bżonn torqod kollha All ħafna right. drabi. Ehm, U jekk wara li toħroġ il-placenta, ehm, Jekk ikun hemm bżonn xi punti jsiru fit-teatru wkoll. All right, tajjeb, tiġi two in one in a way. Jiġifieri tiġi two in one. Jekk imbagħad il-placenta tkun ħarġet b'mod spontanju, il-punti dejjem isiru fil-kamra fejn tkun ħelset l-omm. All right. Sakemm ma jkunux punti illi jridu ftit iktar attenzjoni. All right. Okay? Imbagħad jibda Il-parti is-sabiħ ta' wara tal-ħlas. L-isbaħ biċċa.
Isbaħ biċċa, aħna nsejħula the golden hour. U żgur, sewa ma sibx li jista' jkollha jisem aħjar minn hekk, veru. It is golden hour. It is.
Huwa sija speċjali, ħin speċjali fejn l-om, il-missier jew inkella min qed ikun qed jikkumpanja l-om u t-tarbija jingħaqdu flimkien. Importanti li f'dal-ħin ikunu viċini ta' xulxin, jagħmlu skin to skin. U meta ngħidu skin to skin importanti mhux eżempju inlibbsuhom xi vest u mbagħad inpoġġuhom fuqna. Skin to skin ġilda ma' ġilda. Ġifieri l-omm jekk għandha xi libsa jew inkella l-missier jew inkella min ikun hemm fil-kamra, jekk għandu xi flokk irid ineħħih.
biex it-tarbija titpoġġa dirett fuq il-laħam biex inżommuha komda kemm jista' jkun, inżommuha sħuna għaliex meta tkun dirett, anke meta nżommu idejn xulxin ħafna drabi nikkrew is-sħana, naħseb wara ġisem ma' ġisem flimkien. Inżommuha komda, u ngħin huwa tgħaddi għat-tranżazzjoni tal-ħajja ta' barra. U żgur, għax għat-tarbija ra xi tranżazzjoni tkun din. Dik tkun l-ewwel darba li ħadet in-nifs,
li rat id-dawl ta' barra, li issa qed tisma' l-ilħna ħafna iktar viċin milli kienet tismagħhom qabel, U tibda anke t-tarbija tirrealizza li issa mhux il-placenta ħadd hija x'tiekol, ħadd hija n-nutrijenti, issa trid hi tagħmel l-effort. U nibdew narawha li t-tarbija f'dal-ħin tipprova routing biex tixrob ħafna mid-drabi. Issa jekk l-omm ikollha ħsieb li tredda jkun dan il-mument fejn fejn tibda tredda. Jekk le, jekk vera naraw il-baby interessata u l-lom tkun tixtieq tagħti bottle, nistgħu ntula dak il-ħin ukoll jekk naraw it-tarbija interessata. Dan mument ta' skin to skin isir isu minn wara li jinqata' l-kurdum Sa qabel u mbagħad jieħdu t-tarbija biex ilibsuha? Ara aħna eżatt eżatt x'ħin titwieled it-tarbija nimsħuha ħalli ma tiqpax imxarba x'mbagħad tiksa. Oh, żgur. U mill-ewwel x'in tkun għadha mqabbda mal-kurdun u mal-placenta inpoġġuha fuq l-omm. Eżattament, eżatt wara. Inħallu il-kurdun ħafna drabi imqabbad mat-tarbija biex kemm jista' jkun tieħu dak id-demm kollu li jkun inġema' fil-placenta jingħad lill-baby. All right. Tajjeb. U mbagħad eventwalment once li naraw illi il-kurdun ma għandu polz, meta tħossu tajjeb u tarah vojt fejn qabel kien blu bil-biħjud bojod tarah issa li ġi abjad kollu għax id-demm ikun ingħadda kollu u l-polz ikun waqaf il-placenta tkun waqfet taħdem imbagħad. Il-missier imbagħad jew inkella min ikun mal-omm ninkuraġġuh jaqta' l-kordunu. tkun tkun il-moment sabiħ.
Fej joħossuhom li jisom taw kontribut fil-ħlas. Jisom li dak il-ħin qataw isma, daqsek.
U ġifiri il-placenta tkun ħarġet mela? Issa dak il-ħin il-placenta tkun għada ġewwa. All right, ġifiri jinqata waqt li il-placenta tkun għada ġewwa. Iva, iva. All right. Ma jkun ġara xejn, ġieli tant kemm kif għedt, tant kemm iseħħ kollox f'daqqa illi imbilli l-baby jkun għadu mqabbad mal-placenta u l-placenta toħroġ ma jkun ħa ġara xejn, il-kurdun jista' jinqata' at any point, tajjeb? All right. Imbagħad bażikament toħroġ toħroġ is-sekonda. Mela, il-Gold Dower li huwa l-isbaħ bubend fl-opinjoni tiegħi. X'jiġri wara mbagħad ħalli anka forsi ġenituri qed jistennew tarbija jifmu wkoll x'se jsir wara għax tibqa' fid-delivery suite.
Wara l-golden hour ħafna mid-drabi l-omm jibda jħossha daqsxejn aħjar ukoll jekk ikun hemm bżonn xi punti jkunu saru, it-tarbija tkun xorbot, bħala familja jkunu ikkalmaw daqsxejn. Mbagħad wara naraw illi l-om ngħinu l-om tqum minn ġo sodda noħdula l-pressjoni u t-temperatura biex naraw li il-parametri huma stabbli u tmur tmur tinħasel. Tajjeb, tista' tinħasel bl-assistenza tar-raġel jew inkella min ikun hemm magħha jew inkella forsi anke tidħol il-midwife magħha. U ħafna midrabi jgħidu ilek wansi tiħu xawer ħadd ir-ruħ. Il-laħwa.
L-ewwel għax tkun għajjejt u tkun oroqt. Tajjeb. Imma wkoll għax ikollok dawk dak il-mument 5-10 minuti fl-aħħar waħdek f'kamra. Imbagħad l-omm tkun tista' l-omm flimkien mat-tarbija jkunu jistgħu jmorru fis-sala ta' wara l-ħlas. Tajjeb, Mater Dei jisimhom Obstetric Ward One u Obstetric Ward Three. Tajjeb. Ħafna minn, mhux ħafna mid-drabi, issa bdejna anka bil-visiting hours. Kont ħa ngħidlek. Visiting hours, il-missier jista' jibqa' magħha il-ġurnata kollha bil-lejl kollu. Huwa importanti wkoll li jibqgħu flimkien għaliex anke l-omm sakemm it-tarbija tkun qed tisrih hi kollha moħħha mistrieħ tkun tista' torqod ftit. U issa bdew bil-visiting hours, bil-visiting hours u koll għanna n-niet, għazzijie. ħaġa sabiħa di, kiena m-esperienza jtix fit li huma, ħebba l-Covid, imma Eħe, naħseb dik xi ħaġa sabiħa li xejn toħroġ mid-delivery sweet issib li xi ħadd jistenni kek b'xi naqra bżieża. Naħseb ikun mument anke l-lom. Tkun rewarding dik il-biċċa. Mument tal-familja. Tal-familja.
Ekku, ekku. U mbagħad nimmaġina li ovvjament jagħmlu xi ħin l-obstetric wards, jiddependi skont il-kas, imma ħafna drabi jisu wara ħlas normali ta' mel ġurnata u nofs, jumej skont fiex mhm. xin tkun ħelset. Umbat wara ċesarja jisu wara two nights, three nights, tmur id-dar. Tajjeb, imma f'dal-każ aħna tkellimna fuq il-ħlas normali llum, ħafna mid-drabi wara two nights tmur id-dar. Tajjeb. U id-dar jiġu jarawha l-midwives tad-DLM, tad-Discharge Liaison Midwives tal-komunità biex jaraw li l-omm irkuprat sew, it-tarbija qed tiġi akklimatizzata wkoll għall-ħajja ta' barra, qed tixrob kif suppost, tgħaddi pipì, tgħaddi kokò. That's all. U jkollha bżonn xi ħaġa dejjem u mbagħad tista' tkellem il-midwives tad-DNA. Ekku, vera.
Jiena fil-fatt ħanuħu dal-punt biex nagħlqu wkoll. Naħseb hija l-iktar professjoni il-midwives vera ta' li issibhom minn qabel, as in kemm waqt it-tqala ġifieri, waqt il-labour jiena fl-opinjoni tiegħi kont rajtkom qiskom anġli, u anke wara s-sapport ta' wara kemm well baby clinic, kemm il-midwives li jiġu d-dar, jiġifieri Vera, il-ġenituri li forsi qed jistennew jew għandhom tarbija ġdida ma jiddejqux jitolbu l-għajnuna jekk ikun hemm bżonn, għax ħa jsibu min jgħinhom. Kull stadju huwa importanti li f'kull stadju huwa importanti li l-omm u l-koppja ikollha ikollha s-sapport kemm mill-familjari u kemm anke mill-professjonisti inkluż il-midwife. Xi punt żgħir nixtieq nagħmel huwa illi wara l-ħlas huwa normali ħafna, komuni ħafna illi l-omm filli jħossuhom tajbin, filli jħossuhom ħżiena, filli jkunu irritabbli u mdejqin, filli jixtiequ joħorġu mbagħad qabel joħorġu jinqatagħlhom l-aptit. Huwa normali ħafna. Ħafna mid-drabi dawn is-sintomi ikunu matul l-ewwel ġimagħtejn ta' wara l-ħlas ikunu qegħdin hemmhekk ġejjin u sejrin. Imma wara ġimagħtejn l-omm għandu jħoss aħjar. Mhm. Jekk ma jħossix aħjar, importanti illi tirrikorri għall-għajnuna. Illum hemm is-servizz tal-perinatal mental health hemm midwives, hemm tobba li jieħdu ħsieb is-servizz u huwa importanti ħafna illi jekk tħoss il-bżonn li għandek bżonn titkellem, tmur u titkellem. Niftakru illi ħafna midrabi ma tkunx waħdek li għaddejja minn dak il-perjodu. Ridu nifmu dinja bħalma hija bidla kbira t-tarbija, hija bidla kbira għal-mara. Għal-mara.
Ġifieri hemm persuna li qed tiddependi kompletament fuq il-mara u dik ir-responsabilità ovvjament. Mhux kulħadd jaċċettaha bl-istess mod fis-sens u kulħadd jieħu il-ħin tiegħu biex jeklematizza s-sitwazzjoni fejn qabel kont toħroġ u nofsiegħa, tliet kwartiet lesti u tkun barra, meta jkollok tarbija ħafna drabi tittaħseb minn satejn qabel. Issa hawn min għalih mi xejn ta' barra minn hawn imma hawn min illi jħossu daqsxejn iktar overwhelmed. Ekku. Tajjeb. Il-sintomi li semmejna fl-ewwel ġimgħatej jissejħu postnatal blues. Ok, li ħafna drabi jgħaddu. Imma sintomi illi ma jgħaddux u jevolvu f'perinatal depression, eżempju, postnatal depression, ikollhom bżonn iktar attenzjoni. Tajjeb? U importanti illi nitkellmu fuq dak li nkunu qegħdin inħossu. U hawnhekk qed nirriferi kemm għall-omm u kif ukoll għall-missier. għat-tnejn li huma, għax il-missier għalkemm ħafna drabi ma jurix imma jkun għaddej minn ħafna wkoll. Hekk hu. Hekk hu.
Tajjeb ħafna. Is-soċjetà isa titfa' l-fokus tagħha fuq l-om u tinsa daqsxejn il-missier imma mhm. m'għandux ikun. Il-missier għandu jkun inkluż ukoll. Ekku, mhux kien parti fundamentali, forsi ma għamilx ix-xogħol Li ħareġ it-tarbija ma li jkun għen l-omm. Ekku. U l-bidla hi għalihom ukoll. U naħseb li għall-irġiel xi kultant il-bidla tkun naqra iktar ħarxa għax il-fatt li ma jkunux qed iħossu t-tarbija ġo fihom. Hija. Xi kultant forsi tkun aktar surreali għalihom li f'daqqa waħda minn tnej ġew tlieta li di vera kien hemm bniedem jew bniedma tikber ġol-ġisem tal-partner tagħhom. Ħafna drabi
meta l-lom tinduna li hi pregnant u mbagħad qisu mal-ultrasound il-missier jaċċetta iktar l-omm tkun ilha li aċċettat għax tibda tħoss id-dardir, etc. Mhm. Ma tiskanta hija iktar diffiċli fuqhom li ma tħoss xejn minn tittara xejn. Ekku. U bat fl-aħħar għandek ir-riżultat. Ekku. Jaf tkun daqsxejn overwhelming. Ekku. Importanti li ma ninsewhomx ukoll. Grazzi ħafna Nadesh tal-informazzjoni, tal-enerġija sabiħa tiegħek. Jiena persuna fora fuq tiegħi ma jirnexxilek tikkalmani.
You're welcome. Grazzi ħafna.
Kien pjaċir tiegħi u nispera li għajjimna kuxjenza dwar il-ħlas normali. Bla dubju ninsab ċerta, u ninsab ċerta wkoll li ħajsibuh useful ħafna dawk l-ommijiet li qed jistennew tarbija li jiena jiena bħala persuna ħa ngħidlek nippreferi li nkun infurmata ftit qisu il-proċess kif ħa jimxi, jaf kif għedna jaf ma jimxiex hekk, jaf ikun ħafna iktar fast, jaf ikun vera slow u tgħaddi minnhom kollha, imma nippreferi li l- bej wieħed u ieħor nkun naf x'se jiġri. L-informazzjoni oħti l-irf, Ekku. jiġifieri importanti ma niddejqux insaqsu, ma niddejqux nitgħallmu. Għax meta mmorru aħna spreparati, inħossuna iktar iktar konfidenti nieħdu ċertu deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet.
Kemm waqt it-tqala u kemm waqt il-ħlas u anka wara. Ekku. Grazzi ħafna. Grazzi.